mhuri yezimbabwe mama vhii vavahwindi that is what i thought pandatanga kuona video ndobva ndazofunga kuti ah, mama vhii ndeve maskits ere but pane imwe question yabve yaringa musoro mangu ini ndabva ndazvibvunza kuti muno muzimbabwe tine matiktokers mangani anogona ende mazita avo Ndianani? Iri kupi? You TikTok is your boy what in thing. Chihure kachi. Sere baba arje. Ndokuda unzida. Toyi me program.
Ifa ihama dzadiwa. Guys, I literally spent 12 hours ndichiskula patiktok ndichitsvaga matiktokers ari muno muzimbabwe panga ndichitsvaga apa ndasingangotsvagi vanhu vane mafollowers chete ndandichitowana chero vamwe vanhu vasina mafollowers asi vanotogona saka mvideo ranhasi muchanakidzwa because Ndanyasa kutora mukaka weTikTok.
Asimudza. Chimufambisa kana iye. Ah, Andaniye tena poko mundu nzakure. Akuzi kuri kungopota pasera kungoti nzve.

tikuti takakupai 3 eh, billion tinokwanisa mirai munzwe zvandoda kutaura mm. tomoti takupai 3 billion ndiri kuti tomoti takupai 3 billion iri kupi mari yacho yena kozi imi hamungangouya muchindibvunza iri kupi ndiri kuti ndinozvikwanisa zvese ndikuti ndipe mari no isiri vanews takutoziva kuti hazvina basa neni iri kupi toziva takakutondinonodza iri kupi mari iyo

kune vanhu vaigara vachindibvunza vachiti mufana wako anonzi prince wagling ari kupi rega ndikudze prince wagling izvezvi ane tiktok inopisa ndo vhidhiyo rake randakuda kuplayer next but ndisati ndari player next ndoda kumbokudzei kuti kune brand rinonzi haster shots haster shots ndo yakashuta mapicture esa yamuri kuona pascreen ane quality ka chero vane mawedding vane maroro vane mapati amana there's a lot of stuff saka imimi vada kuzonzwisisa pamusoro pehaster shots tibatei pawhatsapp mongoti ndakuona payoutube ndotozoti muchaisirwa maprize akadzika kukunda munhu wese muno muzimbabwe
saka madambonoti mazimbabwens mangaanani ndadhora Dambokanda dhora iri mboona rinongwa nemazimbabwenzi mangani iri dhora iri right mirai muone pakashata oya vanhu vasitomboda mari pakashata pakapresa tiboda kuti mazimbabwenzi mangani anda mari mm. ivida ivideo ngoma wangu hatachitamba ivida nachikumbirawo dhora ranga mukoma mire mukuita sewo ha mukoma wangu musadaro ayewa ha musadaro ha musadaro ha mana musadaro mukoma wangu chii mira ivhidhiyo kani mukoma wangu ivhidhiyo mukoma wangu ivhidhiyo mukoma wangu chiiko ona ivhidhiyo mire kudaro amana mukoma wangu ona ivhidhiyo kani ndiri pavhidhiyo mukoma wangu ha mire mukoma wangu musadaro amana
Chigo.
Kwakutera wandu kurova bamba. Mkoma wangu Chigo.
Definitely.
Chigo mkoma wangu. Chigo mkoma wangu.
Eh, so ndari mujeri. Wamwe isu sitane ma 20 years tirimo. Mm. Saka tangoti tiri kumbira wakadzi atina wana kujeri kuno. Mari? Takukumbira wakadzi tanzwa tangana vanhu atinawo. tapedza kunzwa zvevakadzi kudhara tatongotoana muchikwanisa mungotipiwa vakadzi tirimo mujeri oh, ndozvinhu zvamuda kuzama kutaura mhuri yezimbabwe eh, kana kuti motipiwa futi maguchi motipawo maperfume christmas yasvika ita kuda tumalicense muda kutowandirwa zvinhu zvakanaka kudaiwo muri mujeri muri musungwa kai ato maperfume kana tichinetsa ngawangotibudidze unobuda sei kweiwe nemhosva bhozi takazoda tikazofira futi tirimo mujeri umu hanzi chasungwa pasi chasungwa kudenga chozenda futi kudenga totosungwa abrahamu tomuona sei ko imba mukapara mhosva maiti zvichapera sei totaria hanzi chasungwa pasi chasungwa kudenga tikaenda kudenga futi tofira mujeri tonyimwa futi vakadzi kudenga hanzi panga muri pasi vamusina vakadzi hanzi chasungwa pasi chasungwa kudenga sati tingokumbirawo kana muchitinzwisisawo tinodawo futi tatakubuda tauda mag6 ah. moti pawana ma 30 000 pamunhu imbaba imi muri nomavo here mukati hamusi makutopengeswa nejeri here

Hure, thank you.
Hure. Tiko, tiko doka na ngoma. Zve love. Yes, yes.
Ah, I don't think vanhu vari kutokopera zvakakwana. Because ini nini ndini ndingango ndiri Zimsec yerudo. Eh, ndiri Cambridge yerudo. Ah, isusu rudo ruri panapa. Zoti ndiye chinongo kumbiro kana kuti hurumende vate vachikopera ati vanhu vachiuya for ma seminars vachitora ma notes. Because hainini munhu wangu tinodanana.

Exoko exoko kuita se ndozikanwa paindaneti nekurera masilebma sama saka nhasi tikuifanira kunorera enzo aisho panzi ari mumoto ralevos rakaita viral saka ka this time ndikurera enzo aisho ndofunga richabamuri saiti ndokumbirawo kushuta vhidhio rangu ndobo ndo ndoda enzo aisho zviri semko ndirambokureirei samba ko makagera vhudzi rimwe like rama nemashotlogs amaya kona chi uyu ndi enzo light surako kana wakwara ako surako but ndi enzo light haasi ni enzo cheche hauna kware light habo team rangu bo maita ba apa ndareira sama mahara ayo haa ndikufara wagona wauya atandika uyedhaka kumana ari kufara sa manje achete ndikupekedzwa kusvika kubastov manje ezi bcoz ada ngonodzima gasi ezi ndinenge tongogisa ezi sa makumbi unomaona pakone ipapa paizi aya bo unozitana nepafoni kana wasvika anaka mari yetransport
anachi ana mari yekombi uzaindipanaita se vanhu wandipa kukupa mari yetransport eh. ora mina ndimbokubvunza saka pese pandopaunofanira kuuya iwe ndofanira kupa mari transport ati aiwa hazviziri zvengoti nhasi ndangoapa hazvinosiyana nekukicha ka oh. ndakutokicha ka ndikukicha musikana wangu because pese paunoya ndinongokupa mari transport aiwa ndozvazviri kureva zve ndozvazviri kutoreva zve because ini handifanira kupa mari pese handifanira kupa mari pese kwakutokicha ka

Andifanira kupa mari, munhu ngaine mari transport. Saka wakutoni wakutondibhadharisa zve. Aiwa inda ukucha wakutondibhadharisa. Munozoti pamwe ndawanzira sere. Last chance. Mundinetsa nje kuti mukaona kuti chi five dollars ine asi ndaenda nayo andika ifive dollars andingotsvaga kule vangu wane utangonorwa super andika ndakutsvaga imwe question wane kupesera makatereerera nasekuru kutarisana sekuru akatereerera

Hapa revive mandi bamba mandi unzira uye ne revive uyione. Yeah.
Ngozi zvese tikuzadzisa shoko chete zviri muBhaibheri. Ngozi zvakanaka zvese zvaanzi muchazviona asi hamuzivi. Saka kungofilfila chete mashoko emuBhaibheri. Saka ndisu tokwanisa kana kuhimwe. Aiwa tangoti tizeze shoko tikakupai mukamwa mai shoko ravo tochinja kuti zvakanaka muchazviona mozvidya. Haunoti taagenesi Bhaibheri pa. Saka yasei manje.
Ani kurwara mko. Awachema manje.
Kurwara ini ni mai wako manje. Ini ndikurwara zvekuti kana anorwara akauya akandiona ndichirwara anoti uya kurwaro. Ini kurwadziwa. Ini mukandiona ndikapora ka I promise ndoswa. Ani andite futi. Andangu dzanzi ndapora andite futi. Kwati zvinhu ndikunzwa kuvaviwa ndikuda kutogara mudhishi rine mvura je. Yeah. Eh, iyo siki ndabvazama kubvunza mazita ako nemanesi kuti siki ingange ikushairwa zita inofanira kungonzi hokoyo type yeye yakakurova kai inofanira kungonzi hokoyo
jeko chiko chii mari yanga iri munhingi umwe yakaenda kupi shuwa kuti tingaseve two dollars gore rese here baba rujeko baba rujeko ka sorry mai rujeko saka hembe dzekrismas ndinodziwana kupi chinzwa handi kuzoti sekuru enesti vakandipa mari yekurimi sekuti tenge mbeu mafetiraiza gejo neyekupa vacharima eh. ndakutongoriswa guys sezvandakudzai vhidhiyo rino ndichitanga kuti muchanakidzwa mukutoona anana fretsi nana manyesoona vanhu vese vanga vachibuda panapa saka amana izvezvi ndoda ngokufungidza kuti vasina kusubscribe musazokanganika kubaya icho chisubscribe chered nekubaya chibhero kuti murambe amana ndikukutsvagirai content chionai manje zvamuchaitwa nayaya good vibes naallen ngatione saka wakutodya

Ukana uri kufunga kundiramba ndakutengera. Wadi kuti sanga nekusina chikafu then if that was the case. Aye, I'm coming for a date.
I dress up. Eh, wa dress up. Those are usual dress up wagona. But uko hausi kudya. I can't order for something munhu ari kuti you think. You think about it. You think about what? Yeah. Ofungoti ndingangokutengera chikafu ini nodya. Iwe uchiti urula umbofunga. kufunga under my foot kuomani kuomani infact chenda ah, yatoimwe program totangira ipapo we start from there izvozvi zvayayayayayakapinda weneyasaka

waneta nekurarama here mudikani wangu waneta nekutambura here pasi pezuva kana waneta nekurarama ifa uye kuno zorora murugari mochari zinowanika kumasvingo ifai hama dzadiwa kuno kumochari kwandinoshanda tinobata makastoma zvakanaka zvine udzamu tinokuchengetedzera mushelf mukasiketi makanaka and unotonhorera zvekuti unochiviwa kana nevapenyu vanozidai vari iwe ifai hama vadikani chero ukanzwa nzara usadya mirira ufe uye kuno kuzorora murugare mochari zikwatinobata makastoma zvakanaka kwatinobata zvitunha zvakanaka uya kunoku zorora murugare mocharizi ifa hama mudikani ifai kana ukaona usina chinokuuraya uya kuno utenge tambo dzakasimba dziri affordable dzinotangira papondo chaiyo chaiyo inini ndinoda kufa sinyaya yekuti ndinoshayiwa kuti ndiani anozobata makastoma semabatira ndinoita makastoma ifai hama vadikani ifai muye kunoku zorora murugare mocharizi tinokugezesa wochena tokupfekedza suti yewaiti just imagine wakarova owaiti baba wakazvambarara hako wakasimaila uri mumochari nyangwe kudenga ngirozi dzinokuchiva zorora murugare mochari izi ifai hama vadikani ifai ndinongoti kwamuri thank you in e ndatopa coca cola izvezvi ndotosvika

kuti nemagadziko mahombe uchawana rudo rwechokwadi
kungoi waroorwa vasikana wotoziva kuti yakuuya yoga nguva dzayawakuda payawakudira azvizi izvozvo zvinoita namo nayo ana mai azvizi azvizi izvo zvinoita namo
kuno kugwa kwechristmas takaita nezuro takatozozvidiscover late kuti foni yasabhuku yakanga yakarasa date
mantendi yanonoka baba muhomwe chashoboka baba ndipeiwa dhora baba Tinokumbirawo ma like nama follow like. Hatina edu ruoko runopa asi tinongochemawo kwamuri kuti mutibatsirewo nema neruoko runopa. Eh tokumbirawo ma follow like. Hatina edu ruoko runopa. Eh hama musakangana ku subscribe nambokudzai nekukomenta nekulike. Izvozvi futi ndiana ari next. Ya izvozvi ndoda kutaridzai bio zhira.
Ndikusiya nchinde. Ah kumafaro chete.

Mira ndokuvhurira. Kundokusiya ndichienda kupi? Aiwa, ndoda kuzoridza mhuri yangu. Saka ndikuenda kana kutoilet. Unoda kupa lift. Unotisiya zve. Hey. Ai. Ndoda kutora makinyi. Ai, ka vedu we. Eh, eh. Zvacho. Ah, haune drama iwewe.
Hauna mazuva here kundibudira? Apa kutakwa ndakatakwa zvangu. Asiri isamba ke. Ndipe sadza rangu ranazona. Handina kubika sadza ini. Wakandisira mari yemuriwo. Hando unondisira mari yemuriwo. Wakangori kuda ukatobudzoka manje manje. Saka ini waida kuti ndiite sei? Ndoo zvandakadyawo izvozvo. Ndakazongoita catch up.
Catch up. Eh.
Saka chiita catch up chikafu.

Uda kuda kudya chikafu chatengwa nemari ipi? Yabvepi? Wakanyepa pawakabuda nezuro maneko.
Kukada kana mari, kukada kana mari regai. Taswera naro zuva iri. Regai ripise ndokuti inayo mvura iyi. Ah, rapisa zuva gore rino varoyi vese vachafa tikasara toga. Yezvo.
Izvozvo handi zvinozikana naMwari.
Muri kuona ndakabate here mbiya jeri? Wakabatei? Ipitsa yasi matai usisi.
Munenge muchiita line up mahure, isi tichaita line up yemombe mukuona here umana? Tazai moto. Tazai moto. Tazai moto. Zaite line up yemahure yokumana. Itai line up yemombe munaka ndozvichakuchengetedza izvi. Good morning on Power FM. Hello.
Hello. Morning, how are you, sir? I'm good, Tidas. How are you? Diri boy, Suzu, please go ahead with your comment. Ah, imbavha inotibate. Yana ine mbavha idzi, vanodira vanhu awo. Why do you say that?

unonyatsondisiya nachitoni mbodrivawo kanguri ah. mainin chero chero ndikakuziva ika ima hamusi mota ka yesu ingoswana kugudubudza mawindo ewanhu maswera sei ndaswera maswera ah, ndandiri kuti zvinhu hazviziwo here kuti zvaitika kwana baba firipi hazikwa idini ah, anga achitonetsana mai firipi nababa firipi mai firipi zvaye baba firipi anga ati kuna mai firipi mai firipi ndiri kuda kuenda kutoilet mai firipi kuti eindai eh, henyu Baba Philip woti okay ndakwenda wotere nechi netishu.
Kuti handichi kutere. Ayo chitoti ah rega ndindotere naro bamwa apreswa. Ah swa so tora tishu. Ochitotera pai netishu riyari. Kosh come toilet. Baba Philip wenda netishu. Baba Philip akati pinda na. Isu. Kwa kupinda. Imagine nemunhu hiro unoitawo nini tsime munhu mutoilet kozi pinda. Ah,
kuri busy nemayellow bone kuno kwaana vanhu vanaobhadharira school fees kuitei kuri busy kutenga doro panapa vana vanhu vana mari yechikafu mdarewo konyisaka tinokuda kuchi sika kuti vana vanobhadharirwa nechikoro neyo ah, iwo uri mupenyu

The child will be black. ndakanzi nevanhu ndagadzira vhidhiyo rematiktokers ndisina kutaura magic haa vanhu vanenge vachiti kwanzi ndaita favor Ma, manje amagic handikwanisi kumaplay izvezvi because amagic haasi maskits magic anonyanya kuita zvemajuwet emasong saka ndakamaplay apana pamavhidhios ake ndogona kurohwa necopyright yemasong anenge achiplaya mubackground saka izvezvi ndakuda kutaridzai futi

Matomboziwa here kuti basa iri remumba iri takatoriitirawo interview tikatovhunzwawo kuti makamboshanda here how many years of experience ndozokunzwa mumwe munhu achiti hee its not a professional job iwe
alright guys thank you for watching musakangane zita rechannel renyu haster pv ende nyore mucomment section ndoda kupindura macomments enyu mese inini hapana comment yandisingapinduri chero munhu andituka chero munhu anakidzwa futi haa mana guys inini ndokudai nemwoyo wese